Obi yɛ mpena na ne ne ne ne boyfriend awu a mose ne yere ne no nyɛ kuna what be that. Sesei a yahu sɛ wayɛ ne ho adeɛ no deɛ sɛ ɔmo mmienu nyinaa na ɛsɛ ɔmo yɛ kuna. First no deɛ na menim ɛna mekaa sɛ mekɔ nhwehwɛ mu. Wote aseɛ? He's insisting sɛ wɔn se mmaa mmienu nyinaa bɛyɛ. Yɛbɛkyerɛ no sɛ ɛmmra wɔ man yi mu. It's at the discretion of the family, deceased family, ɛna ɔbɛkyerɛ sɛ wei bɛyɛ wei anaa wei gye wei wɔ ayie no ase. Ɛɛ ɛɛ Collins Ɔbaa a ɔse abusua no deɛ abusua pɛ na wɔn bɛma no a ɛku na na ɛyɛ amaneɛ wahu such statements are provocative. Mo deɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛ maame akosua sɛwa ɛna ɔno pɛ ɛna ɛwɔ sɛ ɔyɛ kuna for a year. Eh kuna kuna kuna kuna no a yɛ ka no kuna no ɛne ne dɛn. Eh is it your kuna.
Wo is what my kuna. Is it your kuna.
Ɛna me ɛsɛ yɛ busa sɛ should they fight over the kuna. Wait it is not your kuna.
Ɔse mmerɛ a Lumba firi Germany aba no na akwadaa tua no no. Ɔse daddy Lumba agya maame sɛwa firi. Germany na wɔ breastfeedi one of the kids o nti wakɔ through it ɔbɛtena Ghana ha no so na ɔde baako no ɔne eh, ɔdɔ buroni wɔ ɛwɔ six saa fifteen years seventeen years span maame ne baako na ɛhwɛ no nti wo kasa ɛsɛ ɔyɛ careful. Black Black Star Experience December twenty yɛ yɛ bɛ jami o. So don't be sitting here thinking about jams when somebody is seriously going back and forth as to how ɔbɛ figure no out because you see yɛn nyinaa yɛn ni experience biara saa o yɛn ni wɔn shoes mu as to how they are what they are going through what they have gone through. Nti the fact sɛ wo yɛ ma microphone anasɛ yabɔ wɔ w'anim pɔn saa bɛtena no doesn't give you the right sɛ sɛ wo ka sɛ na wopɛ biaa. Ɛɛ ɔdɔ broni na as of Friday playlist no koraa no apɛ baabi afa because odwane a yɛde ba abɛtaataa ne fie. Problem a yɛwɔ mu yi abusua panyin na me deɛ mɛ blame no. Ne kasa mu ne ne ne nsɛm mu kyerɛ no na ɛcreate problem ama yɛn. Abusua ha yɛ one Ghana TV Dad Lumba ayi yɔ sɛ ɔmbɛyɛ na ayi na asomdwie aba deɛ ɛbɛyere papapapapa because Since December a wɔahyɛ sɛ wɔbɛyɛ ayie no wɔ Kumase, ɛyɛ Baba Yara Sports Stadium no, ɛno ho nsɛm ne kunayɛ ho nsɛm no na akɔduru sɛ obiara retwe a yɛn nyinaa nim sɛ Maame Akwasu Asɛɛwa a ɔwɔ Germany, Daddy Lumba first wife, de injunction aba a kyerɛ sɛ ɔsan de law suit a yɛn nyinaa ɛyɛ yɛn anim sɛm a ɔresiw ɛyɛ Abusuapanyin Kofi Owusu, Ɔdɔbroni, ne Transition Team. Na no nnipa bebree reblɛ mu ɛyɛ abusuapanyin no sɛ abusuapanyin no na ɛrekreti confusion. Edi kan abusuapanyin yi kaa sɛ ɔnim Ɔdɔbroni na Dad Lumba ne Maame Akosua Sayewa awareɛ no ɛnguiɛ. Akyire yi ɔse wakɔyɛ research ahunu sɛ Ɔdɔ broni Daddy Lumba waree no enti ɛba kunayɛ a wɔn mmienu na ɛbɛyɛ. Afei deɛ yɛda sɔree yi ara, deɛ enti a Maame Akosua Asɛɛwaa de law suit anaa ɔresuo abusuapanyin ne sɛ abusuapanyin ne ne lɔya de lɛtɛ kɔɔe kɔmaa Maame Akosua Asɛɛwaa kyerɛ sɛ ɔnyɛ kunani na ɔdi kan de ne nsa aba dada ama Maame Akosua Asɛɛwaa kyerɛ sɛ ntorɔ na abusuapanyin retwa. And on United Showbiz ne nyɛ easy ano the nea brigidigidigidigidigidi lawyer of Amaame Akwasu Asɛewa ne Owura Collins Amankwaa and other issues but this is the first asɛm a Abusuapanyin Kofi Owusu kae. Ɛsɛ sɛ abusuapanyin no hu nokorɛ ansa na maka. Ne yere no a ɔne no teɛ no deɛ, me koraa menni no. Nyame ne nnipa anim, menni no. Ɛna me nuanom ne me wɔfa asefoɔ nyinaa nni no. But yɛn yɛn wɔfa asefoɔ so no deɛ, ɛm sɛ wɔnni no. Enti wɔn kura duru no, meka kyerɛ ne yere nso ɔmma me ne ne nkasa. Wanye fon no ne ma nkasa. Ne yere no angye fon no Wangye fon no ne ma nkasa. Oh. Tam wɔn duru nkran hɔ no, na mpɛ sɛ nka mehu no ntɛm because na abusua no ha me. Nti wɔn duru hɔ no deɛ, yɛbi so wɔbɛtumi aka akyɛm sɛ nokorɛ anaa nyɛ nokorɛ na nka maka biribi. But wanye fon no. ɛnam sɛ wɔanye fon no a ɛnyɛ hwee ɔbaa ne kunu awuo deɛ ɛduru sɛ a yɛ ana kasa ho yɛ ne den nti manfa blame ama no ɛnam sɛ ne biribiara ni hɔ ɔsɛ ɔde maa ne maame bi nso ne maame no nso no makadam sɛ gyae ne yɛ maame akɔso asɛ wa a wɔwɔ germany ɔne na wawerɛ no agu anaa ɛngui me biribiara mmaa m'anim Aborɔfo awareɛ ne wɔn nsɛnsɛm deɛ ebiara mmaa m'anim. Me, menkɔɔ German hɔ da. Ɛno na seesei ɔse wakɔyɛ research a wahunu sɛ ɔdɔ buroni, yɛwaree no. Na mehwɛ ɔbaa no ne nneɛma, ne su ne nneɛma nneɛma a, na kyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ me, te sɛ deɛ mekaa sɛ ɛyɛ sɛ mehwehwɛ mu na mehu sɛ ɛyɛ nokorɛ, yɛayɛ ne ho adeɛ ɛnna yɛnyɛɛ ne ho adeɛ, meyɛ akanni. Yɛnyɛɛ obi ho adeɛ a, ɔntumi mmɛyɛ kuna. Wote aseɛ? Nti ɛno deɛ, ɛyɛ dɛn a ɛsɛ sɛ mehwehwɛ mu? Enti nhwehwɛmu no, ɛsɛ sɛ wopene w'akyi. Enti ɛno no, wontumi mfa biribi nto dwa. Sɛ asɛm no nhwiee mu hui. Wo nso wokɔe a, yɛ so ɔne ɔne no te hɔ a, ampa, ɔne no te hɔ a, ɔno na awo wo mma. Enti so wayɛ ne ho adeɛ, so wanyɛ ne ho adeɛ? Wo a ansa menni no deɛ, ɛbɛyɛ dɛn na mahu? Enti ɛsɛ sɛ mebisa na mehunu mu. Nso mebisaeɛ a mehunu mu no, yɛhui sɛ ampa, wakɔyɛ ne ho adeɛ. Enti wakɔyɛ ne ho adeɛ koraa no a, still menhuu mampanyin na me nkɔ ahemfie ne mpanyinfoɔ nkasa kakra mentumi mfa mɛto dwa because mampanyin wobɛhunu obɛtumi asesa de ɛsɛ bi a saa time yi mayɛ program bi menya ho anaase nti menkasa nti na mɛka kyerɛ sɛ mekɔɔ nwerɛ yi a ɛnwerɛ yi ɛdua yi a mekɔɔ yɛ a mede ato n'anim a yɛhu sɛ date a yɛpɛ sɛ yɛde yɛyɛ no biribiara ma ho ɛnam de abɛto dwa nti mentumi hu Ghanafoɔ sɛ mekaa sɛ mekɔ hwehwɛ mu na me nya nhwehwɛɛ mu nwie no, ɛno deɛ ɛsɔɔ m'atɛmdideɛ mu, ɛnna ɛdidii m'atɛm. Peace FM. Nanso so Nyankopɔn ne nananom nyinaa hwɛ yɛn, hu deɛ yɛka, sɛ ɛyɛ nokorɛ anaa yɛtwa nkontompo, yɛakɔgye sika, wo de hyɛ, wokɔgye sika wɔ obi hɔ na wayɛ no, seesei a yɛahu sɛ wayɛ ne ho adeɛ no deɛ, sɛ wɔn mmienu nyinaa na ɛsɛ sɛ wɔyɛ kunu a, pɛs no deɛ na mennim, ɛnna mekaa sɛ mekɔhwehwɛ mu, enti sɛ mediafoɔ no a ayie no yɛ wɔn dea na efunu no da hɔ no yɛ wɔn dea, na akwadwofo nso yɛ wɔn dea a, wɔn ano ɔden a wɔn nso wɔn de wɔn bedi atɛm a wɔn nya nni yɛ no, yɛde Nyame ne nananom mma wɔn. Wɔn nkɔ so. Na yɛde yɛse yɛreka nokorɛ akɔpem sɛ yɛbɛwu. Enti Maame Akosua Serwaa nso lɔya a ɛyɛ Lɔya Williams kyerɛ sɛ, deɛ nti a ɔde lawsuit no baeɛ no nyinaa yɛ sɛ papa yi yɛ Suapanyin yi de lɛtɛ, ɔne ne lɔya de lɛtɛ bae sɛ, Maame Akosua Asɛewaa de ne nsa aba dada, enti ɔnyɛ yere. Maame Akosua Asɛewaa nso so repuruvu sɛ ɔyɛ yere, na ɔno nko ara na ɛyɛ yere, obiara nka ho. Nnawɔtwe da ne nsɛm di akyi no, ɛma abusuapanyin lɔya kyerɛɛ lɛtɛ brɛɛ Akosua Asɛewaa. Na lɛtɛ no mu no, lɔya no sɛ abusuapanyin aka akyerɛ no sɛ Wɔagyaa awadeɛ nti ɔne ɔnyɛ Lumba, Daddy Lumba, yere bio. Na ɔde nsa abɛhu abusua nti ɔnyɛ yere, nti ɔmma no nyɛ kuna. Nti ɔde baeɛ na yɛbisaa no sɛ, ah, na ɛyɛ nokorɛ? Ɔse ɛnyɛ nokorɛ, ɛneɛ sɛ adanseɛ a ɛwɔ wowɔ sɛ woaware Daddy Lumba no wobɛtumi de aba ampa? Ɔkɔfɔ baeɛ no kyerɛ sɛ ɛyɛ German Civil Marriage Ordinance, under Ordinance. Based on that ɛna Yɛn nso, yetu no putoo sɛ obi yɛ yere na obi nyɛ yere deɛ, it depends on aware koro a nipa no wareeɛ. Ghana, yɛwɔ mmara mmiɛnsa, major mmara mmiɛnsa a ɛbɔ awadeɛ ho ban. Baako yɛ customary marriage, baako yɛ ordinance marriage na baako yɛ Mohammedan marriage. Na Akosua Seware ne krataa baeɛ ara sɛ n'awadeɛ no, ɛyɛ ordinance marriage under the German law. Mpakyɛw, tie no yie. Yɛtie wo.
Under the Ordinance Law no, barima no ntumi nware mmienu, ɔware baako pɛ. Under the Ordinance Law no, yɛntumi mfa nsa mmu saa awadeɛ no if the court ayɛ order. Enti yɛn nhwehwɛ mu kyerɛ sɛ certificate no a Akosua sɛ ɔde bɛkyerɛɛ no, yɛmfa nkɔ court nkɔguu no. Enti ɔdɔ buroni, as far as we are concerned, ebi ɔyɛ mistress to Lumba, enti na ɔne no te, ɔne no wɔ mma. We respect all that but wontumi nyɛ yere wɔ Ghana mmara mu. Ɛno ne ɛpɛ sɛ abusua panyini ne ɔdɔ buroni te aseɛ sɛ saa na position yi teɛ na yɛte aseɛ ne yɛ move on because wahu sɛ mmara mu ɛteɛ mmara na yɛde bɔ yɛn ho bra nti sɛ ɔne Lumba awo na ɔne no te yɛ nkaa sɛ nyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ trodoo ɔwɔ affection for Lumba he will play a role in the funeral but Nso ɔgye ase sɛ ɔno na ɛyɛ yere, na akosi ɔsɛ wanyɛ yere, na afei akyire wo san ba bɛka sɛ, I and am referring to the letter, na akyire wo san bɛka sɛ okay wɔn mmienu nyinaa mɛyɛ no, the man isn't is not being straight forward, nti yɛpɛ sɛ court akyire mu na court yɛ orders ansa na ayie no adu, na ɛdu a ankɔfa wantwi wantwi bi amma na ayɛ tiatiatiatiatia, ɛno nti na ɛyɛ. Lɛtɛ no yɛyɛɛ writ no yɛ writ baako pɛ na yɛsi gye sɛ kɔɔto nni klɛ sɛ Akosua Asɛwa nko ara na ɛyɛ ne yere. Na tuu wɔn restraining ɔdɔ buroni from conducting herself as a spouse because she is she can't be she is a mistress that is acceptable nti yɛtiatiatia ɛno. I believe sɛ any lawyer who get the opportunity to look at the facts of the case would agree yɛfile injunction. In the injunction application, we have annexed a copy of the certificate. Ɛnti lawyer biara a ɔyɛ worth the salt ɛhwɛ yɛ application a, ebi koraa manso no yɛntwe. They will concede, then we proceed, na wɔn nyinaa ayɛ ayie no kama. Temammufoɔ hu no sɛ ɛnyɛ ne bɔne ma. We are seeking orderliness and peace. Yɛma mmara nyɛ adwuma. Daddy Lumba, ɛnyɛ nnipa ketewa. Yɛmpɛ sɛ ɛbɛdu December na yɛretwetwe na yɛayi ase. Yɛpɛ sɛ yɛde Bu Ada di Number. Sɛ Michael Jackson bi wɔ Africa a, ɛyɛ Number a yɛde saa die no na ɛne die no accept ne yɛayɛ issue process no ntɛm sɛ kɔɔto no reserve no ɛnreserve no ntɛm ma yɛn sɛdeɛ ɛbɛdu a wantwi wantwi biara obiara te ne ho ase na sɛ ɔdɔ buroni ba na ɔbɛtena yei no ase na ama sɛ woasɔ wo ba sɛ kunani a Bɔne biaa mma, biribiaa bɛyɛ bɔkɔɔ.
Kyerɛkyerɛ mmerɛ nom ne sɛdeɛ nsɛm no teɛ but anidie mu a boa yɛn ntumi nte biribi ase kakra wɔ ha. Wose ɛyɛ lumba ne akosu asɛwa awadeɛ no ɛyɛ German mmara mu eem na German mmara deɛ ɛbɛyɛ dɛn wɔ Ghana hanom sei? Aah wote sɛ international law a mmara bi a ɛwɔ kuro biara so no wɔn se yɛyɛ take judicial nature to the law saa mmara no na ɛbɔ awadeɛ no ho a Ɛm, saa mmara no na ɛbɔ awadeɛ no ho bra. Ɛnti yɛmfa no sɛ woakɔ ware Togo na sɛ wowɔ Togo certificate na wote Ghana a, w'awadeɛ no, Togo mmara, as far as ɛyɛ registered in the laws of Togo no, under their law, ɛno na ɛbɔ ho bra even though wote Ghana kɔsi sɛ wɔbɛgu no. Ɛnti sɛ asɛm ba ne yɛreka a, yɛde Togo mmara no na ɛbɛka, yɛnkɔfa Ghana mmara because awadeɛ no yɛanware no Ghana. Ɛhɛn, ɛnti no wɔkɔyɛ no. Germany ɔman fa mu no, saa mmara no na ɛdi Akosua Asɛewa ne Lumba awade no ho ntam. Na ɛba ɔdɔ buroni a, sɛdeɛ abusuapanyin ka sɛ yɛware nni. Ɛsiane sɛ ɛyɛ German mmara nti, awadeɛ bi a ɛtɔ so biara nyɛ awodeɛ. It is potentially monogamous. It is monogamous in nature. Wontumi nware second one. Anka ɛyɛ amammerɛ mu awadeɛ deɛ, anka obetumi aware as many as he can. Enti saa na ɛteɛ. Enti German mmara no na yɛbɛbisa sɛ German wotumi ware two wɔ hɔ? The answer is a big no, therefore there cannot be a second wife but you can take a mistress. Mm, so yɛ sure sɛ obi ka sɛ ah okay so Lumba waree wɔ Germany ɛna asisi a waba Ghana wɔte Ghana ɛɛ eh, wanwade ɛɛ ɔbaa eh, atɔ so mmienu wɔ Germany ba waba Ghana. Eh, Ghana no ɛna ɔsi oke mpɛ sɛ mewade ɔbaa foforɔ ka wɔn no mmara no still akye no wɔn ho. Aane ɔsɔfo kotwa German awadeɛ no mu. Ɔwareɛ koraa kyɛw 2004 December ɛna ɔwareeɛ but unfortunately wantwa saa awadeɛ no mu nti ama no awadeɛ no a wayɛ wɔ ha no ɛnni mu as unfortunate as it is. Nti asɛm no a yɛbisa no yɛ tiatiatiatiatia ɛnyɛ ntɔkwa akɛseɛ biara. Yɛnni botaeɛ biara sɛ yɛpɛ sɛ yɛfa so ɛti ayie no na mmom yɛpere asomdwie. Sɛ court tumi kyerɛ saa adeɛ wei ansa na 6 December aba a asɛm biara nni hɔ. Yɛ kɔ a ne yɛabɔ stand for widow ne yɛabɔ stand for side chick ɔne ne wɔ mma ɔba abɛtena hɔ ayɛ ayie no kama ɔbɛdwa adwoɔ ayɛ biribiara but sɛ kunu ano deɛ awadeɛ ɛyɛ mmara ɛnyɛ abusua abusua panyini ɛbo so adeɛ yɛka sɛ obi yɛ yere a ɛyɛ mmara ebia abusua panyini deɛ nka ɛkaa no nko na nka ɔdɔ buroni na ɛyɛ kunu a nanso unfortunately for him no nipa no a ɔyɛ kunu a ɔsɛ ɔyɛ ɔbaa a yɛaware no ɛnti no a na ɛkɔɔ court na yɛgye di sɛ nkyerɛmu no nso bɛba no Ghanafoɔ nyinaa bɛte aseɛ. Sɛ obi ware under ordinance, whether German law, under German or Ghanaian law, na sɛ wokɔ ware no na sɛ woammisa certificate of divorce na apɛ ho asɛm kɔ ware na asɛm ba a, mmara ne sɛ wonyɛ yere. Na lɔya kyerɛɛ mu ɛkwan a ɛfaa so a ɔdɔ buroni a ɛyɛ Priscilla Ofori bɛhyɛɛ Lumba ho anaasɛ ɔne Lumba bɛtenaeɛ maa na Maame Akosua sɛe hɔ a Ɛda so te Germany ɛretwɛn ne kunu Lumba sɛ ɔbɛba back to Germany. Yɛ maame akosua sɛ wa na ɔnim sɛ ɔdɔ broni na ɔne eh Lumba na na ɛte a ɔne na awo. Ah deɛ ɛteɛ nie cording to him o me am no am speaking for him for her sorry Okay. deɛ akosua sɛ wa Akosua sɛ wa sɛ okay ɔbaa Ghana okay. ɛbɛsraa ne kunu ɔbaaɛ no ne kunu maa ɔdɔ broni na ɛkɔ siesie dɛɛ mo maa ne daaɛ at the time she didn't know sɛ saa a na ɔmo bu Christy asɛ ɔbaa bi a ɔɔboa no. Ɛyɛ subsequently na obisa okunu about that lady. So wohu sɛnea ɛteɛ? Okay. Na bɛɛma ɔno wakɔ a ɛyɛ a na ɔmo wɔ term bi, Bedianko ɔsɛ sɛ bi aba mu deɛ wo ne hwan kɔka kyerɛ no sɛ gyae n'akyi di. Ɛna Lumba nso akɔyɛ sɛe Betty. Wahu? woka ne ho asɛm pɔ bere bi a, na ogu n'anim ase. Enti akosua sɛ ɔhwɛ no a, wohwɛ ne nipa ba nso a, wohu ɛyaw a wadi for all this while. Ɔse mmerɛ a ne num baa firi Germany aba no, na akwadaa tua ne nofo, ɛna ɔse ɔkɔ for medical attention na ɔnnye aborɔfo no nni, ɛna ɔbaaɛ. Yɛanhu deɛ ɛsiiɛ. Ɔsan baa back na ɔsan baaɛ sɛ ɔbɛtena Ghana. Saa time wɔn de ka hundred thousand Euros yɛ a wɔreyɛ adwuma atua. Ɔbɛyɛ dɛn afiri hɔ abɛtena Ghana?

Beauty required sɛ ɔbɛtena Germany na Gert deɛ ɔde ofia ɛna unfortunately ɛbɔ bia nto asa no ma yɛagye no yɛ ɛna ɛkɔ wie Brori no ɔdɔ bro nnya yɛ adeɛ because there's no way you can say sɛ wan play role. Obi yare nnɛ wo ho ɔba a ɔbɛpɛ no no wayɛ adwuma su paa we don't deny that fact.

Wɔkɔsee wɔn ayie a kyerɛ sɛ wotie Owura Collins Amankwaa nsɛm a ɔkyerɛ sɛ abusua no nyinaa ka ho. Mmom ɛwom sɛ Maame Akosua Asɛwaa nni hɔ nom bio, ɔwɔ Germany deɛ, nanso so ne nua ka ho a kyerɛ sɛ n'abusua nyinaa ka ho a obiara represent a wɔyɛɛ committee a committee no nteaseɛ yɛɛ adwuma anaasɛ wɔatu anammɔn. Nanso, lawsuit no mu no, Maame Akosua Serwaa kyerɛe sɛ decision making koraa no, ɛtɔ da bi a wɔnka nkyerɛ no, saa ara nso na ne lawyer nso so kyerɛ. So this is what Owura Collins Amankwah kae. Yere panyin yi a woka n'asɛm yi, sɛ ɔno ara na ɔde asɛm yi nso kɔdan kɔɔto yi o. Ɛna meka yi sɛ, Wo we wo kɛtrɛma ɔnwennam biara,

Yea constitute funeral planning committee being chaired by the head of the family, ɛyɛ eh abusua panyini, ɔno ara nso so na ɔyɛ Otumfoɔ Berempɔn busua panyini of Paakoso Nsuta, Owura Kofi Wusu Boahe. Ɔno na ɔchair committee, funeral planning committee. Me Collins Owusu Amankwaa. Former MP for Manhyia North, Me na meyɛ Vice Chairman on the committee. Me nso so na meyɛ coordinator for the entire Funeral Planning Committee no. Eh, me me maame anaa me sista panyini Akosua Asɛɛwa, ɔno ankasa ne nua barima pɔ Ɛɛdabo Ayite, ɔwɔ committee no so a mpo sɛ Ɔ ɔbaa Ghana na ɔ ɔbaa Ghana deɛ ɔbaa committee meeting no bi. Ɛyɛ ɛyi ɛ ɛ ɛ ɛ madam ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ Akosua Asɛwa ɔbaa meeting no bi. Ɔnni hɔ soso no ɛyɛ ɔpanyini ɛ Boayite no ɔma no sɛbi update on biribi bi a yɛɛyɛ biara. Nti last meeting no yɛ da bɛn because wo bisa about sɛ ɛyɛ court document no date ɛwɔ so no sɛn date ɛwɔ so nie. um, 03 slash 10 slash 25 at 10.20 a.m. Registrar Land Human Rights Court Kumasi, which means 3rd October 2025. And I want to file it. Yes.
ɛno nti no eh, sɛ obi bɛka sɛ yɛhyɛ date yɛambɔ amane a nokorɛ bi anim ɛnyɛ saa na ɛteɛ ɛna sɛbi yɛkɔ eh, aban aso yɛyɛ yɛkɔ jubilee house eh, Kɔmitii no ne abusua no kɔɔ yɛn nso so no, onua barima yi a deɛ ɛbɛsi biara na wabɔ ne sista amanneɛ wɔ kɔmitii yi so yi, ɔkɔɔ bi. Kɔmitii no, ɛɛ, Madam Akosua Sewaa, ne ba, ne ba Lumba pa, ne Lumba ba panyini, Daddy Lumba ba panyini, Calvin, ɔyɛ kɔmitii mɛmba, ɛyi, ɛɛ, ɛɛ, Priscilla Ofori,

Dabi, matena mmarahyɛbadwam for many years, mannwene mmara. Makɔ Ecowas Parliament, makɔnwene mmara. Menim mmara sɛdeɛ yɛsi hwɛ ne fa na yɛsi nwene no. Nti mɛsrɛ, asɛm no a yɛreka no, customary speaking no, sɛbi amammerɛ ne amanneɛ sɛdeɛ Constitution no ka no, Article 11 no, ɛno nso so wɔ nyinasoɔ a, yɛde di dwuma. Akwasi, w'ani afi? Woate bi mpa nyinsɛm da sɛ obi betumi abɛkakyerɛ abusua bi sɛ, Abusua, ayi a moba abɛyɛ yi, mma wei mma bi anaa ma wei mmra bi? Woate bi mpa nyinsɛm da? But wokan ɛyɛ nsaman krataa no a, ɛmu sɛm no, baabi wɔ nea affidavit, kyerɛ sɛ ne nsɛm a wɔde dan kɔɔt sɛ kɔɔt nka ma no no, wokan 4A hɔnom no a, sorry, 4B a, wɔse, An order of this court declaring that, It is only the plaintiff who has the right to perform the widowhood rites of the late Charles Kwadwo Fosu aka Daddy Lumba. Mekyerɛ mu a na kyerɛ sɛ nea ɛyɛ plaintiff which is Akosua Serwaa Fosu ka ne sɛ court no nnye nka n'asɛm ma no sɛ wɔno pɛ ne obi a ɔyɛ kunani a obetumi agyina hɔ ayɛ amammerɛ kwan so as kuna a obetumi ayɛ kuna ama ɛyɛ Daddy Lumba. Which means sɛ ɛɛ biribi wɔ hɔnom sei. Meboa? Oh wotie, ɛhɔ no na mese mempɛ sɛ mɛ make any prejudicial comments. Nokorɛ a ɛwom ne sɛ, as to sɛ obi bɛ performe widowhood rite anaasɛ ɔmpɛfɔme no, it's at the discretion of the deceased family. Ɛyɛ basic knowledge in law, customary speaking, ɛyɛ basic. Enti ɛno deɛ, yɛngyae ma court no to decide. Peace FM.
Is the response from Maame Akosua Serwaa lawyer concerning sɛ ɔmo make decisions ɛne sɛ obi represent no ɛne nnoɔma a ɛrekɔ so a ɔmo hu no sɛ ɛntwa yie. Me pacho me pɛ sɛ me san bisa sɛ eh abusua foɔ ɛyɛ abusua panyin no ɛne eh yɛ maame akosua sɛwa ɔmo antena ase ɛma ɔmo ankasa amfa eyi no ntotoeɛ no ho anaa. Eh According to Akosua Serwaa no daabi, wɔn impose decisions no on her. Akyire na mahu sɛ wɔn ayɛ committee ɛna ya ya ne ne cousin bi yɛde no atena committee no so. Na decisions no wɔn take a Akosua Serwaa for instance would not know about it ɔbɛte ara for instance ma mɛma wo example the six December date no me ne no kasaɛ ɔse wate sɛ wɔn nyan wɔn de ayi no bɛkɔ This ayɛ December but ɔnnim nti ɛwɔ hɔ ara na ɛsɛ wɔn akɔ presidency wɔn kɔ wɔn ananso sɛ six ka ne papa mu a ɛnka akosu asɛ wɔ ee yɛ tena ase no ɛsɛ yɛpɛ sɛ yɛde hyɛ six ɛte wo sɛn wakwantuo wo ba yi six na ɛbɛyɛ ama wo na mate sɛ abusuapanyin ne nkorɔfoɔ ka sɛ efunu no yɛ abusua adea nti deɛ wɔn pɛ na wɔn bɛyɛ impress me ne wɔn yɛ adwene sɛ efunu yɛ wɔn dea ba ayie deɛ nyɛ wɔn dea efunu no yɛ abusua adea ba ayie no yɛ mma ɛyere abusua ɛne. ɛne fraternity or belong to. Ɛnde nyɛ abusua panyin nko ara na ɛyɛ ayie o, obi a ɔwɔ interest, vested interest, biara ka ho. Nti efunu no deɛ, ɛyɛ nokorɛ, abusua dea. Nanso ayie no deɛ, Akosua Asɛɛwa wɔ stake. Ayie no deɛ, ne mma, including Ɔdɔ Buroni mma, wɔ stake. Ɛnti it is better sɛ wɔbɛ, wɔbɛ dwɔɔdwɔɔ na wɔn agree on things than sɛ abusua panyin no bɛba social media na wabɛka ne bo so asɛm na ɔkɔ na wabɛka ne so. Yɛse akoa bi de ɛɛ, ɛɛ, Collins. Ɔbaa a ɔse abusua no deɛ abusua pɛ na ɔbɛma no ayɛ kuna na ɛyɛ amaneɛ wahu such statements are provocative Mepakyɛw because Collins ɛyɛ asɛm Owusu ama nkwaa no anaa? Nokorɛ Honourable aah ok wote aseɛ mhm. ayi saa bo so kasa no ɛmoa woyɛ woyɛ honourable na wotumi ka sɛ woyɛ akanni wotumi ka sɛ abusuafoɔ deɛ wɔpɛ wɔtumi kɔfa mpena koraa bɛyɛ kuna how can you make such a statement? Enti yɛsrɛ mo, ne papa mu ne yɛ pɛ, yɛ yɛ yɛ kɔ kɔɔto ntɛm sɛnea ɛbɛyɛ a December date no nya affected, yɛ bɛka asɛm no nyinaa awie ne yɛn nyinaa akɔ gya Lumba kwan, yɛ Michael Jackson ne Lumba, yɛ pɛ sɛ yɛ celebrate it very well but that doesn't mean we should compromise our position as widow. Enti mepakyɛw na mebisa a na kyerɛ sɛ on the sixth yi a wɔn ahyɛ yi sɛ court ndi asɛm no wie a na kyerɛ sɛ mo mma kwan ma ayie no nkɔ so anaa? Oh ehe nokorɛ yayɛ yayɛ application for injunction sɛ court ɛma ɔmo hold wo a ɔmo yɛnka asɛm no nwie ansa ɛnti Tuesday yɛkɔ court a court bɛkyerɛ no adwene sɛ ɔbɛ hold wo on anaasɛ ɔbɛ fixe date a yɛbɛdi asɛm no ntɛm ntɛm sɛnea ɛbɛyɛ a December bɛdu no ne yɛaka awie ne yɛatumi ayɛ ayie no remember he belongs to the state ɛnti nyɛ ayie a ɛyɛ abusua nko ara na ɛyɛ ayie President Mahama wɔ stake wɔ mu ɔyɛ national hero and you want to respect that. and we are ready to cooperate to ensure sɛ everything is done. Mepatwoo na mo asɛve abusuafoɔ no. Yɛ asɛve no, abusuapanin de yɛ asɛve no. Ɛɛ ɔdɔ broni na as of Friday na bailiffs no koraa no apɛ baabi afa nti ɔno na yɛn sɛvoo no but transition foɔ nso yɛ sɛve wɔn because in the event that the court grants the injunction they will be compelled not to release the body nti yɛde wɔn kaa ho sɛnea ɛbɛyɛ a Wobenya notice sɛ court sɛ adu eyi no yɛntu nhyɛ da nti that is what we are done yɛ serve transition yɛ serve abusua panyin ɔdɔ bro no meyɛ sure sɛ Monday so ɔtie me a ɔno ara mmra no mmɛgye rate no because ɔdwane a yɛde ba abɛtaataa ne fie ne nyinaa ma nso the same thing ɔnye na deɛ ɔmu biara I am expecting her lawyer to advise her sɛ wei yɛ simple matter ɛyɛ matter of law wontumi nkyɛngyi no you can't do otherwise there are several tutorial of eh authorities a ɛkyerɛ sɛ ɔdɔ broni ntumi nyɛ yɛ ɛnti ɔmo advice yɛ yɛ rest yɛ bɛ cooperate obiara nka sɛ yɛma ne mma ayi ase obiara nka sɛ yɛma ne play ne role nkwadaa five o sɛ yɛ asɛm ketewa so we are ready to cooperate with them na yɛayɛ ayie no kama but kuna no deɛ we are jealously protecting it. Nti lawyer na yɛka na ɛyɛ sɛsi a nipa ɔbɛyɛ kuna no ɛno nti na yɛde injunction ato body no so no. Pɛpɛpɛpɛpɛ. Na mpakyɛ o yɛhu pictures bi sɛ ɛbaeɛ a berɛ a wɔkɔɔ presidency no yɛhu sɛ na yɛn maame Akosua Ssewa eh, ne wɔfa ɛka ho na wɔkɔeɛ enti Ɛboa yi te deɛ.
me mepakyɛ aberɛ a sɛ kɔ na wɔkɔeɛ na wɔkɔbɔ president amaneɛ ma wɔahyɛ date no anaa? Deɛ ne ɛsɛ wɔn nya kwan kɔbɔ president amaneɛ nti yɛnim sɛ obi wu a yɛdi kan kɔbɔ president amaneɛ ansa na yɛahyɛ date. But this time round when they returned they said sɛ wɔn akɔbɔ president amaneɛ ahyɛ date sɛ six of December. Ok nti na kyerɛ sɛ date no on the sixth of December no sɛdeɛ mo mo adi kan a mo akɔ court a mo asɛve abusuafoɔ no na kyerɛ sɛ yɛ wɔ atwɛn mu sɛ wɔn bɛ ba court anaa na mo ahyɛ eh, the whole process no ase ansa na eh, yɛyi fun no anaasɛ fun no srɛ bɛda hɔ sɛ yɛn fa eh, Kunu a ne mma a ɛyɛ yɛ maame akosua sɛ w'ade a, na kyerɛ sɛ yɛnyɛ ndii asɛm no nwie. Nokorɛ pɛpɛɛpɛ.
Na wonim, wo nso manso bi tumi kɔ court na adi five years. Wei wei nte saa. Mepatwee.
Issue no yɛ very simple. Court no bɛtumi ayɛ order sɛ mama wo two weeks. Okay. Kɔtwerɛ w'ano asɛm bra na fa wo nkrataa Fa wo krataa. krataa wei nso mama no two weeks. The the the the fifth week no mɛma judgement na wabua. but in the interest of the nation ne yɛakɔyɛ ayie no nti I assure you people I will make that application to the court we will make sure justice December date will not be affected by this action. Abusuapanyini asɛm na wɔde abɛto abɔntene no as we speak no kyerɛ sɛ mmaa no mmienu ɔbɛbue kwan nim sɛ obi biara mmɛyi ne kunu adwaeɛ. Waka saa asɛm no de ato Nti me nso so mentumi nka biribi contrary to deɛ waka seesiaa no. Sɛ deɛ asɛm no fa biako gyina kɔɔto no, sɛ kɔɔto no ne abusuapanyin no nyɛ adwene a, ɛbi ɛho mmuaeɛ ɛbɛba. Na mmom deɛ me menim ne sɛ, wo ma court resolve issues wei wie a, nokorɛ no mprɛ pii no ɛyɛ a na asɛm no ntwa. Ɛno nti na meka sɛ once litigation has no end no, adɛn na yɛntumi nsi nkonnwa nnyae mma Dabi, mpanimfoɔ, ahemfonom, na wɔn nyinaa mma mu, na anka yɛntena ase nka asɛm yi, na yɛnnya kwan nkɔ yɛn yɛn yie. Mpakyɛw. Okay, Honourable, yɛbɛda wo ase. Lawyer! Yoo, me nso meda mo ase. Counsel, Amen. Counsel Williams, Amen. Nyame nhyira wo. Yɛda ase so sɛ Me de, me de, me de, wagye me de, atom. me de, let, me de letter no a Ɛhɛ, Honourable Collins mo lawyer twerɛeɛ no, me de abrɛ mo. mepakyɛ yo. Kenneth bɛ, Kenneth bɛba na wahu nokorɛ a ɛwɔ mu. Bado tie.

Mpena nyɛ kuna as far as we are concerned not in law not in custom obi yɛ mpena na ne ne ne ne boyfriend awu a mo se ne yere ne ne nyɛ kuna what be that. Ok meda ase honourable. Me nso meda ase yes me nua baa. Mepakyɛw lawyer se still court na wobɛkɔ because wonkyesaa wano yɛ still na wose mmaa mmienu no bɛyɛ wo. Oh ɛna meka sɛ biribiara yɛ kasa. Mate. Sɛbe ɛɛ abusuapanyin akasa. Mate. Ɛdeɛ dɛn na.

Ola ne wɔn a aka no, kyerɛ sɛ Arnold ne MCA ayɛboa na ɛnyɛ yize, kyerɛ sɛ MCA ayɛboa kɔ kae sɛ kunayɛ no koraa no ɛho nni mfasoɔ, deɛ nti? Arnold kyerɛ sɛ adɛn nti na ɛyɛ sɛ ɔka saa? Na Empress, obi te akyire ɔbɛbisa sɛ, Ɛyɛ naa kakra sɛ afe mu yi nyinaa saa nkɔmmɔ yi akɔ so ara, akɔ so ara, akɔ so ara, sɛbe ɔbaa korɔ no yɛamfa no ansie oo. Sɛdeɛ yɛde side chick sie no, yɛamfa no ansie. Yɛde, yɛyii no wɔ badwam. Nti ɛyɛ me nwanwa kakra sɛ, saa mmerɛ no nyinaa no, obiara ntumi ampia mma sɛ, Ee, aberanteɛ, woreto mmara! Ɛfiri sɛ wode wo nsa akɔ akɔ akɔhyɛ aban krataa ase wɔ baabi kyerɛ sɛ obi yɛ wo yere. Afei deɛ ɛyɛ dɛn na wosan ne ɔbaa foforɔ nam? Na kyerɛ sɛ, deɛn na woreyɛ? All this while yɛante hwee. Sɛ opue ba a, na ayɛ sɛ ogu n'anim ase. Opue, hwan pue ba?
Deɛ ɔpɛ sɛ opue ba no. Mm-hmm. Ɔno pue ba ɛbɛka biribi fa dadi ho a, mm-hmm. na ayɛ sɛ bi a ogu n'anim oh, ase. Ɔna sɛ ɛneɛ wawu yi ɛneɛ adɛn na aba bɛka? Ɛneɛ wawu yi adɛn na aba bɛka? Mimi deɛ, meka akɔ akɔkɔ sisɛ Empress. Hwɛ. Asɛm a ɛkɔ so no, obi te akyiri a, ɔbɛbisa sɛ, Ah, ɛɛ, ɔdɔ buroni no nti yɛyɛɛ ne ho adeɛ. Yɛanyɛ ne ho adeɛ a, adɛn na ɔno nso tena hɔ woo five maa Dade Lumba a yɛanyɛ ne ho adeɛ? N'abusuafoɔ wɔ he? Wɔantumi ammɛka hwee. Obi nso te akyiri a ɔbɛbisa sɛ, Adɛn nti na Akosua Serwaa, wotenaa hɔ a seventeen years, you never took this man on for bigamy? You never questioned him why are you parading another woman in the general public as your wife when you know you have a legal wife somewhere? Mm. Obia wa asem busa. But asem no ne fapem ne sɛn? Ɔdehyeɛ na ato. Ɔdehyeɛ yie ne yɛba abɛyɛ. Mm. Onipa na ɔte ase na sɛbi ɔni nsɛm koraa na ɔnyɛ den ɔnka. Mpie.
Empress, wokɔ akɔware na sɛ mo exchange vows a, yɛka biribi sɛ till death do us apart. Once the death do you apart, it is the family that is the owner of the dead body. So Ɛwɔ Ghana ha no. till death do us apart no, ewuo no ba a, body no yɛ abusua no. Ɛyɛ abusua deɛ.
Okay. Enti sɛ yɛde injunction kwa, sisi a yɛte yɛ deɛ injunction biara nda ayie biara so o. Daabi.
Mɛba hɔ. Enti no, sɛ sesia no, abusua no, wo a wo kyerɛ sɛ me na mo ma me kwan na me na me nkyerɛ yie, me srɛ wo, ɛmu no, ɛyɛ abusua dea. Ɛyere so yere so na sɛ otumfoɔ, me bɔ odin na aka asɛm o, ɔde ne nan sim a, wo de wo bɛyɛ dɛn? Dɛn na bɛyɛ? You understand? So this back and forth about the kunalization no, Empress, kuna kuna kuna kuna no a yɛka no, kuna no, ɛne ne dɛn? Kuna no ɛno ne dɛn? Wose awarefo mmienu a wɔn aware yɛ kɔ akɔtew wɔn ntam. Ɛno ara ne kuna no o. Kuna no ɛmfa age mmɛka wo age ho o. Kuna no sɛbi o ɛnyɛ wo liposuction. Ɛmma w'anim ntwetwe. So let us respect the dead man and make sure that he is buried. And when it comes to who is entitled to what property ɛne mise mobɛtumi atwe ara ma no ate ɛmfa obiara ho. Who is entitled to what property, who is going to be encharge in what estate or whatever, that one u pipo should battle it and mo nyɛ no chakachakachaka, it's your own business but as it stands now let us ensure that this man is buried with some dignity and you Empress nkɔmɔ wei baa yɛ ma hwɛ ehu sɛ the all the two factions nyinaa obiara pɛ team wɔ social media o a ɔyɛ ne bidding ama no.

Me me na me ka no. If he's acknowledged these both women in his life and he never disrespect any of them on this thing, what is this thing about? Me na me kuna, me na me kuna, me na me ko kuna no wo ya sebio wo mfie no ye di bi ba be ka ho ana? Mfaso oso paa. What am I say? If it has to do with the properties. Mm -hmm. Ɛno deɛ nkwadaa no wɔdɔɔso. Nkwadaa no dɔɔso. Nti no sɛm deɛ mobɛtwe no o sɛdeɛ yɛbɛkyɛ no o yɛbɛkyɛ ama obi anya ne deɛ but yɛbɛsrɛ yɛbɛsrɛ ne yɛasa asrɛ bio sɛ yɛpɛ sɛ yɛsie Daddy Lumba wɔ asomdwoeɛ mu December sɛ mepakyɛw black black star experience December twenty yɛb yɛbɛ gyaa me o momma yɛnsie papa no na yɛnsu no na afei asɛm nkɔtɔ sɛ mobɛyi asɛm no aba fie na moaka na asomdwoeɛ aba a monka na asomdwoeɛ mbra.

Na mete sɛ yɛse asɛm no ba a, yɛn nyinaa wɔ kwan, akwanya sɛ yɛtena ha na yɛn nso yɛ dɛn? Yɛka yɛn adwene. But you see, ɛsɛ yɛyɛ cautious. Yɛ exercise restraint in the way a yɛbɛka no. Because you see, yɛn nyinaa yɛnni experience biara saa o. Mm. Yɛnni wɔn shoes mu as how they have, what they are going through, what they've gone through. Nti the fact sɛ woyɛ ma microphone anaasɛ yɛabɔ w'anim pɔn saa bɛtena no doesn't give you the right sɛ sɛ woka no sɛ na wopɛ biara.
wọn na yabɔ no pɔn. yín nyina sɛ yabɔ yɛ pɔn sɛ tete. mɛmɛ bɔ powder.
Ah, powder ne pɔn sɛ yɛ the same. it it is imperative sɛ sɛ yɛ bɛ tena ha because yɛn ni saa experience no yɛn go through what the people a wɔn yɛ involved na go through ne ti no we it is very crucial sɛ yɛ bɛ to yɛ bo ase in how we express ourselves and deal with the matter i am very surprised. Obi ani bɛ asɛm no a yɛ chale why like ebi kɔ ha wɔn da wɔn nda. Yɛse jams na yɛhwehwɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ yɛ jame let's get serious o woo dwen jams ho when somebody kɔ no ɔda ɔnda because ɔdwen ne future ne nkwalaa wawo no how wɔn bɛ survive because of ɔmo papa do you understand do, do, do you understand the, the, the seriousness of the matter you, you are sitting there thinking about wopɛ sɛ ɔkɔ jame wɔ yi ase ha be serious ɔbaa baako ɔma six. The back and forth ne nyinaa no ɔda a ɔnda ɔpɛ sɛ ɔdwen nkwadaa ne future how a process no bɛkɔ how deliberations bɛkɔ na ne nkwadaa six na ɔmenya you know some better foundation baako wɔ three ɔno nso ɔda a ɔnda because ɔhwɛ effort ɔde ahyɛ mu ɛne how a three ne nkwadaa three na ɔmo future bɛkɔ a that's what she is thinking about. Wo so pɛ sɛ wo gyan me. Hey. Gyan me na efu. Masa masa masa.
Yɛn yɛ careful. Because Empress. Lawyer ne kasa no. Ɔsɛ dade lumba agya maame sɛ wafi Germany na o breastfeed one of the kids o. Nti wakɔ through it. Single mother ɔhwɛ nkwadaa mmiɛnsa over the years of time a papa no fi hɔ bɛtena ha no. Nti sɛ woka afa ne ho a, you need you to ɛsɛ wo check wɔn as to how you say it. Ɔbɛtena Ghana ha no so no, ɔde baako no ɔne ɔdɔ broni wɔ wɔn ɛwɔ six saa fifteen years seventeen years span maame ne baako na ɛhwɛ no. Nti wo kasa ɛsɛ ɔyɛ careful because you no been through what she's been through. So don't be sitting here thinking about jams. When somebody is seriously going back and forth as to how ɔbɛ figure ne ho out and you know what even disappoints me more yɛte ha de bia ne yɛka funeral de fɛ ne sɛn funeral deɛ po tourism funeral tourism but yɛte ha ɛyɛ belittle kuna why pakyɛ o kuna no is not an integral part of eye so why are we sitting here and making it seem as if sɛ kuna is ɛyɛ eh, eh, kuna na ɛbɛyɛ deɛn

Aretha Franklin wu in 2016 it took a lot of years for them to settle ne wɔn ne bi kwan ehu wɔn ne ne pillow ase nti mɛsrɛ ɛnsɛ hwee if the two ladies na yɛ one week ni ehu ne sɛ na yɛ fɛfɛɛfɛ so why this noise why this fractions and all this bruhaha no na yɛ deɛ.

But Larry Lumba's legacy is unmatched and untouched. Okay.
Mekae sɛ ɛyi eh, mediafoɔ bi ne papa ɛyɛ eh, abusuapanyin kɔdi nkɔmmɔ. Mm-hmm. Ama abusuapanyin na n'anum to a videos ne wɔ around. Ɔkaa sɛ, deɛ di kan no, ɔbaa no a wate sɛ ɔne ne dehyeɛ no te no a ne dehyeɛ no wu tɔɔ ne nan so no ɔmfaa n'abusuafoɔ mɛbɔ no amaneɛ Nti ɔno deɛ wasoma se yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔhwɛ sɛ owu asɛm no a wate no ɛne koraa. Emu hɔ na ɔkaa sɛ vigil no yɛ bɛn no koraa no ɔmpene so ne ade but yɛyɛe. Akyire no nkɔmmɔdi a ɔsan de baeɛ ne sɛ ɔsomaa ne nuanom ne n'abusua bi kɔɔ fie hɔ no, Na anka ɔpɛ sɛ ɔne ɔbaa buroni yi kasa wɔ fon so, but ɔbaa no koraa ne no ankasa. Wei yɛ abusuapanyin asɛm o. Yɛrekekakeka kɔ anim yi, ɛna wɔbisaa sɛ, Na Daddy ne ɔbaa buroni no ntam mu asɛm ɛ? Ɛna ɔse, Ɔno deɛ wɔnnim no. Abusua no nnim no. Wɔn nso a na wɔte nkyɛn no kaa sɛ, Ɔno deɛ yɛnnim no. sɛ waware no o sɛ ɔnware no o yɛnnim no obiara amma mɛse awareɛ invitation yɛanya invitation letter no na mmom Akosua Asɛɛwa deɛ yɛnim no sɛ ne yere ɔware no Empress tie asɛm no yie o abusuapɛn nyinaa ɛkasa yi o sɛ Akosua Asɛɛwa no deɛ ɔmo nim sɛ Dad Lumba yere no no Okay. Ɛna Akosua Asɛewaa yi ara maame yi ara nso so de ne krataa baa abɔnten before anaasɛ after ne court sermons no a wɔrekyerɛ yɛ date koro a ɔne dadie ɛyɛɛ wedding. Ɛnyɛ traditional marriage, ɛyɛ wedding. But yɛn nyinaa nim sɛ before 2004 everybody knew about Akosua Asɛewaa. Pakyɛw, ɔn de ade ne kɔ no. Okay. Na abusua panyin yi a na ɔse wɔnnim sɛ wa ɛyi ɔbaa buroni ɛyɛ dɛn na afei deɛ asa akɔsesa saa. Okay. Wɔse ɔbɛyɛ nhwehwɛmu ɛwɔ ahu ɛɛ eh, ayɔnkofa a na ɛwɔ Daddy Lumba ne eh, ɔdɔ buroni ntam. Okay, nti ebi abusua panyin kɔyɛ nhwehwɛmu na ɔhu sɛ o oh, sɛ wɔn waree. Mhm. Ah, na abusua panyin nti wɔn waree na na wonim. nti yɛ invite o ɛne yɛ invite wo nuanom a na atwa ho ahyia a woyɛ interview no nnɛ na wɔn ware ne sɛn ho a na ɛkɔ gyina mu ɛmaa mo abusua no sɛ nka wankasa immediately na anaasɛ beginning na ebi anka confusion a wɔ create no kɛɛma so te sɛ abusua pɛn sɛ wakɔhwehwɛ mu amia hu sɛ ɔno no ahu sɛ sɛ dade lumba ware ɔdɔ broni but beginning ne deɛ na wɔnim ɔdɔ buroni biara ne nuanom ne ne wɔfaase so nim ɔdɔ buroni biara okay sei sɛ wɔhu sɛ daddy waree ɔdɔ buroni na abusuapanyini yi ara nso so asan aba abɛto abɔnten sɛ ɛɛ akosi asɛwa no koraa no ɔde wɔn nsa brɛ wɔn dabɛn year bɛn venue he hwan na ɛgye nsa no ɛfiri sɛ woa na wokaa sɛ ɔno deɛ wonim sɛ ne yere no no Nti ɛbɛn bɛn na wokɔ tena ase yɛ retrospective ayi ayi memory recapturing ɛna ohun sɛ oo oh, saa ɔbaa no koraa wɔde nsa bae problem a yɛwɔ mi abusuapanyin na me deɛ me bere mu no ne kasa mu ne ne ne nsɛm mu kyerɛ no ɛna ekreti problem ama yɛn nka nyɛ asɛm bia because sɛ wohwɛ yɛ a even bia yi adeɛ asɛm no sii foforɔ no you saw how ɔdɔ broni ne ante akosua yi how they were okay wɔn ti hɔ ɛgye nkyia sɛ ɛyɛ wɔ obi mu kura na for there they showed us oh they are okay mm. no problem but these problems started coming out when this abusuapanyin started talking too much yɛ kɔ yɛn anim yɛsi yɛ ba abɛyɛ yie nti yɛ te kɔmitii obiara ɔdɔ broni fa nkorɔfoɔ ba akosi ah, asɛ wafa nkorɔfoɔ ba obiara de ne nkorɔfoɔ aba ɛyɛ dɛn na ɛkɔ pem sɛ afei deɛ ɛsɛ akosi asɛ wanyɛ kuna. Deɛ na ɛsii yɛ? Ɔdɔ buroni.
Ɔsɛ ɔmo mmienu nyinaa na ɛbɛyɛ. Tɔbɔ.
Lɛtɛ na ɛbaa no kyerɛ sɛ wowaree under ordinance ɛwɔ Germany. Ɛwɔ Germany. Lɛtɛ no no. Nti lɛtɛ no kyerɛ sɛ ɔyɛ Akusu Asɛwa na ɛyɛ ɛyere. Sɛ meware under ordinance wɔ Ghana ha na mekɔyɛ me nkrataa de atu kwan a, sɛ meretu kwan a, Sɛ mewɔ ɔbaa wei ka ho ase, ɔbaa bi a maware no asie koraa, mentumi mfa n'anim nkɔkyerɛ. Sɛ wonim saa? Ɔyɛ mpena. Ebi a mayɛ ne ho adeɛ asie, but still ɔyɛ mpena. Mmara no nhu ne sɛ me yere no no. Because meyɛ ordinance a, yere baako pɛ, metumi nya bi nka ho. Eti the same mmara no ara na ɛwɔ Germany no nso o. Ɛyɛ one man, one wife. Wotumi, wobɛtumi akɔfa ayi side chick, ɛyɛ w'asɛm a, but mmara no recognise just one person. and i think sɛ americafoɔ koraa nso mmara no is almost like that wɔn nyinaa yɛ monogamous yɛ na yɛ ma room for you know polygamous marriages but opa then you go to the monogamous which is the ordinance deɛ nti a me yɛ sure sɛ yɛ maame akosua sɛ wade asɛm yi kɔ court ni ne sɛ. So wanhwɛ yi a ɔyɛ panyin ne yɛde n'anim bɛyɛ fam. Ah, adɛn na me ne bɛrima ntumi nsane 1990s eh, mu hɔ ara na ɔmɛyɛ me ho adeɛ 2004. Wonim berɛ a yɛabrɛ wɔ Germany abɔnten so. Hmm? Wonim berɛ a yɛabrɛ. Ne nnwuma a mo enjoy, wonim berɛ a maame akosua abrɛ wɔ hɔ. na biribi siiɛ na sɛ barima yi ba Ghana na ɔkɔ, ɔba Ghana na ɔkɔ na sɛ sɛbi sɛdeɛ wɔkyerɛ mu yi, obi a n'akoma akɔdi ɔbaa foforɔ hɔ a, na sɛ ɔne no te a, na nti ɛno nti moba abɛsam m'anim aba fam sɛ menyɛ obi a, ɛɛɛ, sɛ me ne no mɛkyɛ kunayɔ. Me ne ɔne no kyɛ a problem bɛba.
Me ne ɔbaa no mɛkyɛ kunayɔ. Ɛhɛn o, Empress. Mm. me ne ɔbaa no yɛmmɛkyɛ kunayɔ sɛbi sɛ yɛ ampa sɛ ɛsɛ waware no sɛ yɛ ampa sɛ na nka ɔdɔ buroni yɛ mpena a ɛti nka ɔno yere no mpena mmɛkyɛ kunayɔ n sɛ ɛnyɛ ɛnyɛ buo ɛmma yere no sɛ ɔte ase na sɛ waware no nso a ɛdɛn na ɔwɔ awareɛ ɛyɛ ɛyi eh, monogamous na wotumi nya akwanya bɛwaree bi kaa ho. Was there a case sɛ wɔgyaa awareɛ no a na wɔgyae a why is this woman being able to take this thing to court? Meaning sɛ wɔangyae. But this is it, ɛmprɛ sɛ meware yaa under ordinance a, na sɛ mepɛ sɛ mene ne gyae a, yaa ntumi mfa nsa mmerɛ me sɛ wɔagyae awareɛ o. Yaa ntumi mfa nsa. Yɛno no yɛ customary deɛ. Wote ase? But ordinance na yɛkɔ sign no, ɛnyɛ nsa ne ɛde gyae. Na ɛyɛ dɛn? Yɛde kɔ court.
Court no a wode ne mmara de wareɛ no, ɛhɔ ara na wobɛkɔ. Sɛ baabi a ɛkyekyere aboa, ɛhɔ ara na ɛsane no. Na court no hwɛ agye atom ansa na ama ɔbaa no certificate of divorce, mo mmienu, a ɛkyerɛ sɛ okay, moagya aware. Until then, you are married. Ɛnsane nkos, ɛnsɛe awareɛ. Nti ebia ɛno na me ɔfa. abusuampanyini. Ebia sɛ ɔte sɛ biribi saa sii a, ebia na ɔnim mmara side ne sɛ daabi o, wɔn awareɛ no nyɛ kɔkɔɔkɔ bi na yɛbɔeɛ na yɛde nsa aba abɛgu awareɛ no o, yɛkɔɔ no mmara mu, nti yɛmfa nsa ngu saa awareɛ no. Na nka ne papa mu yi, ne yɛafrɛ Maame Akosua, Ɔbaa Akosua, deɛ asie nie o, ɛma yɛmma wo wura akyi nyɛ tantantan. Ɔne ɔdɔ buroni wɔ mma. Wo deɛ yɛmfa nto nkyɛn sɛ ɔware no o sɛ wanware no, ɔne no wɔ mma. Nti ɔbaa, wo ne wo nuabaa yi monka mmom, wahu, na wo deɛ ɛbɛyɛ a ma no nyina w'akyi, na wo deɛ wobɛyɛ wo right na obi ahu sɛ wo na ayɛ yere no, but wo deɛ ma no ndi ma no ndi line mu bi, akyerɛdeɛ no ma no nfa bi mmɛkyerɛ. Empress, asɛm bi enu asɛm bi enu ɛde sika aka o, ɛkasa o, but sɛ yɛkɔgyina baabi ne yɛgyene nsuo no ani te sɛ galamsey water, ne yɛba abɛgyina baabi ka sɛ na hwan na ɛkɔgyene nsuo no ani a, then we are creating problems for ourselves. Maame no court sermons no nyinaa is all about she wants to make sure sɛ yɛ court a declare sɛ ɔno ne yere full stop. Me werɛ aho
because owuo no baeɛ no na meka nipa a ɛkaa sɛ ɛsɛ fata sɛ yɛbɛyɛ nkae dum bi ɛde esi hɔ na abere biara no yɛhu saa adekodeɛ no a yɛbɛbɔ yɛ papa Lumba din ato so because ɔte aseɛ no na ɔntaa nkɔ bedwam. but ne nnwom no nko ara sustainee ne visibility amongst yɛn nyinaa nti me kae sɛ ɛbɛyɛ a anka yɛnyɛ biribi mfa nto hɔ. Eh, vigil a yɛyɛeɛ ne one week yɛyɛ, wohwɛ dɔm a ɛkɔɔ hɔ a, ɛkyerɛ nnipa su a wɔafiri mu no, ɔdehyeɛ kɛseɛ paa na atɔ fam no. Ɛno akyi no, mmaa bi bɔɔ abɔsoɔ tenaa social media no so yɛɛ Team Ɔdɔ Broni, Team Akosua Sɛɛwaa, na yɛtwe daa were body da hɔ a yɛn ani a ɔde hyia firi mu no o, a ne nneɛma pa a ɔbɛyɛeɛ yɛsɔɔ so kaa no nnawɔtwe mmienu mmiɛnsa no yɛgyae ato hɔ ɛna yɛyɛ Team Ɔdɔ ɛna Team Sɛɛwaa ɛne yɛtwe ɛkɔba. Yɛka a yɛka yi, ɛdeɛn nti ne yɛtwe yi? Yɛsi kuna. Kunane ne deɛn? Yɛrekɔ akɔtete owufoɔ ne ɔteasefoɔ ntam. Ɛno ara ni o. Sɛ wo na wo so wo dɔ no kyɛn obi a, ka body no ho na yɛmfa nkɔ ɛ. Yɛrekɔ akɔtete owufoɔ ne ɔteasefoɔ ntam. Ɛno ara ne kunane o. Empress, na ɔdehyeɛ sei yɛn yɛ creative arts mu yɛdehyeɛ da fam, momma yɛn kwan ma yɛnsu no sɛdeɛ yɛpɛ sɛ yɛsu no. because yɛka sɛ ɔyɛ one of yɛn biggest cultural exports a yɛwɔ firi ɔman yi mu. Ako adidi mu ara kɔ sɛ woba program bi so sei a obi tumi frɛ wo ɔse worekɔ ei me meyɛ team ɔdɔ mema wapɔ sei wokɔ a ka no sei ma yɛn na yɛn ara na kuna no yɛyɛ yɛsoa hanky asoa sardine asoa anwammoɔ team ayi ase na obi nso asan frɛ wo meyɛ team sɛ ɛwɔ a me na mekɔ wokɔ a ka no sei menka bi mma obi biara. Monnyaa yɛn na yɛn yɛnsu yɛn dehyeɛ lumba, yɛn creative space foɔ no. Yɛnsu yɛn dehyeɛ sɛdeɛ yɛpɛ sɛ yɛsu no. Ɛnɛ na lawyer no rekasa no, ɔse eh, wei yɛbɛtumi ayɛ marriage education. Sɛ lumba ɛwɔ yɛn marriage education. Are we, no, are we serious? Marriage caution. For this year say, yɛn yɛ Michael Jackson na sɛbi wafiri mu na yɛ, wɔsi yɛyɛ biribi de fa ho no. Yɛte ha se yɛde wei yɛ marriage education ɛna yɛkyerɛ snap awareɛ ɛna yɛkyerɛ krataa awareɛ ɛna yɛte ha nom se sesei sɛ aban pɛ sɛ ɔba mu na ɔyɛ nkae dum bi koraa ma yɛde si hɔ na yɛde kae lumba a yɛhyɛ aseɛ firi he? Because mo abusua no a moaka no a mobɛma legacy no you will leave the legacy na nka yɛhunu sɛ oh Ne mma nie, ɛyerenom nie anaa mpena nie, ɔwoo wei baa wei baa, wo a you will sit down na ma sustaini legacy no yie no, ɛne yɛretwe yi o. Yɛrekɔ tete wo a wote ase ne deɛ wawu no ntam ne ho mma nso yi, na yɛka sɛ yɛde nkaedum bi resi hɔ a, hwan na ɛbɛtwa ahoma mu? Ɛno nso yɛbɛkɔ ho court anaa? Empress, deɛ yɛreyɛ no, yɛrebrɛ legacy no ase. Yɛrema awerɛhoɔ no ate akɔ fam. Ɛne so sad. Sesei ɛnwom no yɛn bɔ biem o lawyer no di kan with communication na yɛ fa ha na yɛ twe yɛ mpene kunu a na ɛno ara ne sɛ te wo ho firi owufoɔ no ho wo pɛ sɛ ɔne no kɔ a yɛ bɛ ma wo ho kwan mo nyaa yɛn na yɛn som yɛ de hyɛ a yɛ yɛ creative arts yɛ space yɛ de hyɛ yɛn nsu no su pa no nkɔ pɛ baabi nna bɔkɔ ɛde ɛdeɛn ne yɛ yɛ yi hanky yɛ bɛ soa ne yɛn hunu bi da anaa sɛ sɛn me te aseɛ sɛ amammerɛ no ɛwɔ hɔ but deɛ ɛrekɔ so no ɛmma fɛwdie ɛɛba lumba brand no ɛho wopa google dadi lumba sisi ana hwɛ the kind of stories a ɛbɛ pop ya wofi sɛ dadi lumba no nim sɛ bibi sɛ besi ɔno ɔte ase kora ne ne nkɔmɔ kora ɔndi ne kɛse na ɛbrɛ adeɛ baako ɛhu ne sɛ nsɛm a makra mo ayɛ sɛ nsɛm a ɛsi Ɛna Ɔ, Ɔ, Ɔ, Ɔno Ɔba Wanka sɛ obiara ne ne nkɔko kuna ho. Wanka sɛ obiara ne. Ɛnwom no, kuna, kuna kura nim. Ɛno na ɛyɛ me problem no, Empress. Obi nkɔdi kuna.
Ɛyɛ me problem.
Ɔsi owu ahwɛ na ne wu akyi anyɛ basaa. Ɔno deɛ so yɛ nipa kɛseɛ nti ɔyɛ deɛ. Ɛyɛ sɛ ɔbɛ dane sama nkyɛnkyɛn. Ɛde na wo yɛ fa saa kɔ. Ti asɛrɛta. Wo bɛ ya asama do hɔ yɛ di asɛm, wo bɛ ya na ɔbɛ bɛ fa baako. Ɛnti na ɔsi ɔbɛ yɛ sama nkyɛnkyɛn. Ɔsi mo mɛ sɛ ni nkɔdi asɛm no wɔ hɔ. What is this? Ti accelerator ne so no kɔ. Yɛn ti mi kura nsɛli ɛnwom no yɛ ba yɛ yɛ kyerɛ pɛ nkorɔfoɔ tena radio so ɛma ɔmo yɛ break down mi yɛn hunu ɛnwom na si and everybody was moving towards saa energy no nti obi nfrɛ mi nka nkyɛn mi sɛ okɔ akɔ ka team ɔdɔ kɔ na kɔ ka team ɔdɔ broni ne ti mi nka team bia mo nya yɛn na yɛn su yɛ de si a ɔwɔ yɛ creative space ne mu asomdwie mu that is all that I'm going to say. Abusua Adwuma Pa On Demand Sellers foɔ na ɛrekasa yi, Adwuma Pa On Demand foɔ se, sɛ wopɛ sɛ wodi dwuma biara, nkanka Ghanafoɔ a mowɔ aburokyire a wobɛhia nnipa adidie soɔ yi a, tilers, anaasɛ building constructors, fashion designers, kyɛ sɛ eh, mɛ, auto mechanic, obiara a wopɛ sɛ wodi saa adwuma no biara maa no, wobɛkɔ yɛ app no so na wadownloadu Adwuma Pa On Demand service. Anyɛ saa nso a, wobɛkɔ www. Adwumapa On Demand Service, ɛno nso so wobɛkɔ akɔhu yɛ dwumadi a yɛdi nyinaa. Ɛɛ ne tirimupɔ nyinaa ne sɛ yɛboa wo ma ɛɛ wokɔ akɔfa obi anaa wodi dwuma bi a nipa a wokɔ akɔfa no no esiane sɛ wonnim n'akyiri akwan biara nti no to bi koraa a nipa no agye sika wie wopɛ no he anaa wohu no ho Adwumapa On Demand fo aba ma saa ɔhaw nyinaa afiri hɔ esiane sɛ obi biara yɛde bɛma wɔn sɛ wɔnni dwuma biara maa no yɛayɛ background checks ahu sɛ saa nipa yi onim nea ɔreyɛ ɛnyɛ kwankyɛn tire fɛni bi a wɔnnim deɛ wɔreyɛ ɛna yɛfa no de ama woɔ na nigyesɛm baako a ɛwɔ mu ne sɛ onipa biara a yɛde no bɛma wo a wode no bɛdi dwuma biara no ɛɛ sɛbesɛbe ɛba korɔ no nsɛm anaasɛ sɛ yɛbu afa so paa deɛ a ɛnyɛ deɛ bɛsi na wɔn nso san nim sɛ sɛ bɛkɔ sogya mu mpo a yɛwɔ military police ɔno nso sogyani ɔkye sogyani ɛno mekyerɛ mu sɛ yɛ adwuma pa on demand foɔ no, yɛsan nso wɔ supervisors a abere ne abere nyinaa no wɔn kɔ rounds kɔ check sɛ adwuma no a nipa no de bɛdaeɛ no saa pɛpɛɛpɛ na yɛyɛ no na sɛ adwuma pa on demand deɛ wɔn ama adwuma no ayɛ simple sɛ biribi ni na wonte aseɛ a mpakyɛw na wafa numbers no a ɛgu soɔ no na wafrɛ